Pneumonia hi natna tlang lawn leh vei tam thihpui tam ber a ni awm e. A natna lanchhuah dante chu khuh, khawsik leh tlun, thawk rang leh hah, awm insep, pumna heh duk leh chauh hmel tak, thawk zawnga awm khuar lut nasa, thawk zawnga hnar arh hek hek, naupang thawrang, Upat dana zirin a danglam thei a, an thawk hi naupang an awm hle hle laia minute khat chhunga chhiar tur a ni. An chah lai leh hnute hnek lai chuan chhiar loh tur. A hnuaia tarlan aia an thawk a ran chuan pneumonia a ni thei. Nausen, thla hnih aia naupang tan minute khata vawi sawm ruk aia tam an thawkin, thla hnih atanga kum khat chin tan minute khata vawi sawm nga aia tam an thawkin, kum khat atanga kum nga inkar minute khata vawi sawm li aia tam, An thawkin thaw hi a rang reng tur a ni a, a chang changa rang lo muang leh ṭhin erawh hi chu thaw rang a ni lo a, a rang reng tur a nih chu. I fate chu hetianga an awm a, pneumonia rinhlelh awma an awm a nih chuan a rang thei ang berin subcentre-ah emaw, damdawiinah emaw panpui vat ang che.

Kolasib-a mla inthlanpui sanghnih sawmhnih pathum vote chhiar tur chungchangah thawthar theh darhtute leh election agent-te nena ṭhutkhawm buatsaih a ni. District Legal Services Authority, DLSA, Kolasib, Aizawl, Judicial District chuan pawi khawihna tuartute zang la dawmna pek chungchangah District Court Conference Hall Kolasib-a ṭhutkhawm an buatsaih. NGO Coordination Committee huaihwatin vawiinah Kristian te ni serh humhalh la punkhawm buatsaih a ni. Hlirtute Chibai Ule, Noel Vanluatpuii ka ni a, chanchin thar i ngaithla ang. Kolasib-a mla inthlanpui sang hnih sawmhnih pathum vote chhiar tur chungchangah thuthar thehdarhtu te leh election agent te nena chhut khawm buatsaih a ni. Vawin chawhnu kha Mizoram Legislative Assembly in Thlanpui Sang ni sawmhnih pathum a Kolasib District chhunga vote tla te chhiar tura Kolasib District in buatsaih na thlir ho leh vote chhiar dan tur sawi hovin official te, Mizoram Journalist Association, MJA, Kolasib District member te leh Election Agent te nen Kolasib District Election Officer Pu John Iltisanga hovin Kolasib DC Conference Hall ah thutkhawm buatsaih a ni. Kolasib DEO Pu John Iltisanga chuan election kaih hnawia thil tel zawng zawng ten thawhhona tha tak neia inhmuhkhawm leh inpawh tlang taka thil sawihona atangin felfai takin inthlan vote thlak zawh a ni a ti a. Boruak muanawm tak hnuaiah felfai leh tluang takin vote pawh chhiar fel theih a beisei awm tih sawiin vote chhiarna atana counting hall buatsei leh tul dang hrang hrang pawh pei fel a ni tawh thu a sawi.

Agent te an tel a, Senior SP Pularinoma Trai te chuan vote chhiar ni atana ve nhiamna lam ruang hmanna an siam dan tar langin vote chhiarna a tel tur ten a hmunah harsatna an tawh loh nan thuneitu ten an nihna finfiah na an pek chhuah te chu theihnghilh lova ken ngei a pawimawh dawn a ti. He hunah hian Returning Officer te leh Official dang te pawhin hriat tur pawimawh hrang hrang an sawi a, zawhna leh chhanna leh sawi hona hun hman a ni bawk. Thutkhawmah hian Election Commission of India in media mi te tana Counting Centre leh Counting Hall a luh phalna Authority letter a pek chu DIPRO leh District MGM member te hnenah DO leh RO ten an hlan nghal a, Kolasib DO chuan Mina zawng luh thei lohna hmun, Restricted Area, a lut thei bik ni chu a hlu hle a ni tiin Authority Letter nei te tan Counting Hall a luh leh thla lak phal a nih thu a sawi. Mla in Thlanpui Sanghnih sawmhnih pathuma Kolasib District chhunga Assembly bial pathum Vote tuirial fifth Kolasib leh Sixth Serlui biala Vote tla te chu December ni thum Sanghnih sawmhnih pathum pathian ni zing dariat atangin Government Kolasib College a Counting Hall pathumah chhiar a ni dawn a, Postal ballot vote tla te chu chhiar hmasak phawt tur niin darkar chan ve hnu lama Postal ballot vote chhiar zawh hman a nih loh pawhin EVM a vote tla te chu chhiar tan thei a ni dawn a ni. Vote chhiarna tur hian Bialtintang Counting Hall hran theuh ruahman niin Postal ballot vote tla te chhiarna tur dawhkan pakhat theuh dah a ni dawn a. Polling station sawmhnih paruk awmna Tuirial Bial Counting Hall ah EVM-a vote tlate chhiarna tur dawhkan pakua hun tur niin polling station sawmhnih pakua awmna Kolasib Bial leh polling station sawmthum pali awmna Serui Bial ah te chuan dawhkan sawm ve ve hun a ni dawn thung a ni. Polling station hrang hranga vote tlate chu polling station number indawt dan zelin a tah tawlh a chhiar tura ruahman niin Tuirial leh Kolasib Bial chu round thum ah leh Serui Bial chu round four ah Scholarship bial chu round pathumah leh serlui bial chu round paliah chhiar zawh theih beisei a ni. Tuihrial leh scholarship bial chu round thumah leh serlui bial chu round liah chhiar zawh theih beisei a ni. Scholarship District a MJ in thlanpui vote chhiar enpui tur hian ECI chuan Assembly bial tin tan Counting Observer pakhat theu a ruat a, tuihrial bial tan Pikela Litha, scholarship bial tan Pu Ananlal Gyani leh Selribia tan put Sunil Debate, Dubey, te ruat an ni. Vawiin thlengkan Kolasib District-a Postal Ballot Vote, Sangkhat sawmriat pali Tuiriala za thum sawmli panga, Kolasib-a za nga sawm pali, Serluia za hnih sawmhnih panga dawn tawh niin Service Voter atangin ETPBS, kal tlangin postal ballot vote, sawmruk pakhat, Tuiriala sawmhnih Kolesiba sawm pakua, Sialuia sawmhnih pahnih dawn a ni tawh thung a, ETPBS hi dak kal tlanga dawn niin vote chhiar ṭan hma darkar khat a la awm thlengin dawn thei a ni. Mizoram Legislative Assembly in Thlanpui Sanghnih Sawmhnih pathum buat Saya Kolasib District chhunga Assembly bial pathum fourth Tuirial fifth Kolasib leh sixth Serlui biala vote tlate chhiar huna vote chhiar enpui tura ruat Micro Observer te tan vawiin chawhma kan DC Conference Hall Kolasib ah training vawihnihna buat sai ani. He training hi Kolasib District Election Officer, Pu John LT Sanga chuan hawngin Micro Observer atana ruatte chu an mawhphurhna te tha taka hlen chhuak turin a chah a. He hunah hian Returning Officer te leh Assistant Returning Officer te pawh an tel a ni. District Level Master Trainer, PF, Lalnisa i. Block Development Officer thingdawlh chuan training hi pein inthlanvawt chhiar dan kalphung leh micro observer te tan hriat tur pawimawh hrang hrang a zirtir a, zawhna leh chhanna leh sawihona hun hman a ni. Micro observer te hi felfai leh dik taka inthlanvawt chhiar a nih theih nana enpuitu leh viltu atan a ruat an ni a, inthlanvawt chhiar danah thil fel lo engmah a awm lo tih tichiang turin vawt chhiarna dawhkan tinah pakhat zel duty-in vawt chhiar hi an vil dawn a ni. Micro Observer Training thawh khatna chu November ni sawmhnih pahnih sanghnih sawmhnih pathum khan buatsaih a lo ni tawh a ni. District Legal Services Authority, DLSA, Kolasib, Aizawl Judicial District chuan pawi khawihna tuar tu te zangna dawmna pek chungchangah District Court Conference Hall Kolasib ah thutkhawm an buatsaih.

Pilal Din Pui, President, MHEP Sub Headquarter Scholarship leh Doctor Siral Muan Kima, President, Consumer Union Kolasib District te an tel. He thutkhawmah hian kum sang ni sawmhnih atanga sawmhnih pathum chhunga Kolasib DLSA hnuaia Crime Compensation dilmi sawmhnih panga te chungchang ngaihtuah a ni a, dilna luh Dilna lut khe sawmhnih panga zingah khe sawmhnih pathum chu crime compensation pek tura rua rem tih a ni a, case pahnih erawh chu la ngaihtuah that leh atan dah rih a ni. Crime compensation diltute zingah hian pawng sual tawk naupang kum tling lo tam berin a bak chu puitling ramtui lei lo, pawng sual tawk leh tualtha an aa tuar tute an ni. The Mizoram Victim of Crime Compensation Scheme, Sanghni sawm pakhat hnuaiah hian court-a thubuai lut a, pawi khawihna tuartu leh harsatna tawk an tuarna avanga zang ladawmna pek tur te chungchang thu a ngaihtuah thin a ni a, an thubuai a zirin zang ladawmna pek tur zat hi he scheme hnuaiah hian bithliah thin a ni. December sang hnih sawmhnih pathum chhungin kar tinthawh leh ni atanga inrin ni thleng mai dum leh hawr tak in kar kawng lir thei kal phal lova khar a ni dawn. Vawiin khan Senior SP Kolasib District Pul Rinawm a try te chuan Mizoram State sorkarin thuneihna a pek angin lirthei chet vel dan tura thupek a chhuah Meidum atanga Hawrtaki Road Rigid Pavement leh Concrete Road chu Vinco Construction ten siam that hna an thawk mek a, tha zawk leh chak zawka an thawh theih nan nikhat thla sawm pahnih sang hnih sawmhnih pathum atanga ni sawmthum pakhat thla sawm pahnih sang hnih sawmhnih pathum thleng kawngkhar leh hawn hun ruang hmanna siam a ni. Kawngkhar hun chhung December ni khat sang hnih sawm hnih pathum atanga ni sawm thum pakhat thla sawm pahnih sang hnih sawm hnih pathum chhunga kawngkhar ni te, thaw leh ni atanga inrin ni, lirthei tlan theih ni te, thaw leh chawlh ni leh thawh tan ni, he thupek zawm lo chu One seventy seven, Motor Vehicle Act hmanga hrem an ni ang. He thupek hian tul bik thila Police, Fire Department, Ambulance leh Magistrate te chet velna a huam lo vang. Thuchhuah chungchanga harsatna tawk emaw report nei te chuan OC Kawnpui PS, phone number eight seven nine four seven two three seven seven zero ah te biak theih reng a ni. MP Lok Sabha Pu Silrosanga leh North East MP dang ten Japan ram an fang. MP Lok Sabha Pu Silrosanga chuan November ni sawmhnih panga atang khan kar khat thangin India hmarchhak MP dang panga te nen Japan ram an fang a, Japan ram MP te leh Japan mi pawimawh dangte hmu kualin India leh Japan thawh dunna leh inkung kaihna te huam zau zawk leh nghet zawk a siam dan tur te an sawipui. Japan MP te nen thusawi hona hun an hman a Pu Sila Rosanga chuan Japan rama Mizo thalai te tan eizawnna kawng hrang hrang a inhawn theih thu sawiin Mizorama hna nei lo thalai mithiam Japan tawng zir thiam tan Japan rama eizawnna kawng a inhawng thei dawn a ni a ti. Japan company hrang hrang te tan Mizoram leh Hmarchhak bial state dangah te hmasawn a hnathawh tur hrang hrang a awm ni a awm a ni tiin Japan MP te chu a hrilh bawk. Vawiin khan Japan State Minister for Foreign Affairs Pu Hori Pu Horiwao hmuhin India leh Japan thawh hona thu te an sawipui a. Japan Minister chuan India nena thawhdunna huam zau tir zel an duh thu a sawi bawk.

North Gate bula NGOCC Chairman leh Central YMAP President ni bawk Pu Lalhmachhuana chuan Election Commission of India, ECI, in Mizote ni sep pawimawh tak vote chhiar ni an rawn puang chu kil hrang hrang atangin sawn tura ngenna leh kha a thawn tlak a ni tih a sawi a. Chhahna erawh vawiin thlengin dawn a la nih loh thu a sawi. Central YMAP President hian an duh lo chunga kan sakhaw ni pawimawh an ah vote chhiar, Vote an chhiar luih dawn a nih chuan party office zawng zawng te chu Sunday-ah i khar ngam vek ang u tiin vote chhiarna hmuna kal tur te pawh kal lo ngam turin a chah a, candidate tling te pawhin certificate la ngam lo turin leh chutiang anga an do dal theih phawt chuan Mizote nihna an hrechiang khawpin ka ring a ti. NGO Coordination Committee Chairman bakah hian NGO dang, MHEP, MSU, MZP leh MUP President theuh ten thu an sawi a, NGO Coordination Committee Secretary, Professor Malsawmlian Malsawmliana'n ECI hotute New Delhi an dawr dan report pehin resolution a chhiar chhuak bawk. Kal khawm te chuan tiang tiang hian resolution an pass a, ECI-in Mizoram Assembly in thlanpui sang hnih sawmhnih pathum vote chhiar ni atana Kristian te ni serh leh Pathian kan biak a ni December ni thum sang hnih sawmhnih pathum hi tha lo kan ti a, pawi kan ti tak zet a ni an ti. ECI hian vote chhiar ni atana Pathian ni a ruat tawh hi sawn ngei turin vawiina kal khawm te hian an ngen nawn leh bawk a ni. Vawinkhanh JM Lloyd Hall Synod Office-ah Synod Pastoral Committee an thu a, Rev. Doctor Sri Chawng Hming Liana Moderator-in meeting hi a kaihruai a ni. Pastoral Committee hi December ni li thawh ṭan ni hian an thu an thu chhunzawm leh dawn a ni. Tun ṭum Pastoral Committee ṭhutkhawmah hian Thungaihtuah tur sawm paruk chhawp chhuah a ni a, Pro Pastor tang, Pro Pastor tang mek mi sawmnga pali te exam result thlir ho te, kum sanghnih sawmhnih pali tanga sawmhnih panga a Pastor pension tur chungchang te, kum sanghnih sawmhnih pathum Synod a nem ngheh tur chungchang te, kum sanghnih sawmhnih pali Synod a nem ngheh tur Presbytery leh SMB in an dilpui chungchang te ngaihtuah a ni a, Pro Pastor hnadil interview neih a ni bawk. Kumin hian Synod hnuaia Pro-Pastor Dil hi mi sawmkua pakua an ni a, SMB hnuaia Pro-Pastor Dil hi mi pasarih an ni a, Field Worker Pro-Pastor Dil hi mi pathum an awm bawk a, an vaiin mi za pakua an ni. Thawhṭani lamah hian Pastor ṭhut hmun sawn leh bial hmingthlak chungchangte, bial thar hawn leh bial siam remrawtnate, Presbytery thar a hawn leh siam remrawtna te, Minister, Pastor leh Pro-Pastor, chhan hrang hrang avanga an awmna hmun sawn ngai te awmna tur chungchang te ngaihtuah a ni dawn bawk a ni. Synod Pastoral Committee in a rel zawng zawng hi kumin Synod inkhawmpuia ngaihtuah turin chhawpchhuah a ni ang. Nimin zing khawvar hmaa Central Jail atanga tlan chhuak hmeichhe pathum te chu man an la ni lo va, ngawrh taka zawn leh mek an ni. Nimin zing darkhat leh darhnih inkar vel khan Central Women Jail, Aizawl atangin tang lai hmeichhia pathum te an tlan chhuak a, man leh vat an nih theih nan an mahni lo hmuh emaw, an awmna chinhria chuan a rang thei ang ber a, Zonuam Police Outpost phone number

Pneumonia hi natna tlanglawn leh vei tam thihpui tam ber a ni awm e. A natna lan suah dante chu khuh, khawsik leh tlun, thawk rang leh hah, awm insep, pumna heh duk leh chauh hmel tak, thawk zawnga awm khuar lut nasa, thawk zawnga hnar arh hek hek, naupang thaw rang, Upat dana zirin a danglam thei a, an thawk hi naupang an awm hle hle laia minute khat chhunga chhiar tur a ni. An chah lai leh hnute hnek lai chuan chhiar loh tur. A hnuaia tarlan aia an thawk a ran chuan pneumonia a ni thei. Nausen, thla hnih aia naupang tan minute khata vawi sawm ruk aia tam an thawkin, thla hnih atanga kum khat chin tan minute khata vawi sawm nga aia tam an thawkin, kum khat atanga kum nga inkar minute khata vawi sawm li aia tam, An thawkin thaw hi a rang reng tur a ni a, a chang changa rang lo muang leh ṭhin erawh hi chu thaw rang a ni lo a, a rang reng tur a nih chu. I fate chu hetianga an awm a, pneumonia rinhlelh awma an awm a nih chuan a rang thei ang berin sub-centre-ah emaw, damdawiinah emaw panpui vat ang che.